Storja oħra li rrid naqra illum eh, hija marbuta ma' vjaġġ jew nkella safra li għamilt jiena u l-mara fis-Sirja. Din id-darba l-istorja hija dwar il-belt ta' Aleppo u s-suq ta' Aleppo. L-istorja jisimha Iċ-Ċittadella u s-Suq ta' Aleppo. Kien l-24 ta' Lulju 2010 Filgħodu sbaħna fil-belt kbira ta' Aleppo. Konna fit-tieni l-ikbar belt fil-pajjiż tas-Sirja. Aleppo, jew kif inhi magħrufa bl-Għarbi bħala Ħalab, jingħad li hi t-tieni l-iktar belt fid-dinja li ilhom joqogħdu n-nies fiha bla waqfien wara l-belt kapitali Damasku li tiġi qabilha u titqies bħala l-iktar belt li ilha abitata mill-bniedem. Il-belt ta' Aleppo, jew Ħalab, hija marbuta ma' Abraham tal-Bibbja, fejn jingħad li kien f'dan il-post li hu ħaleb il-baqra tiegħu u għalhekk jagħmel sens l-isem bl-Għarbi Ħalab għal din il-belt. Filgħodu tlajna ċ-ċittadella ta' din l-istess belt li qisha dik li għandna fl-Imdina jew fir-Rabat ta' Għawdex. Minn hemm fuq tara l-belt kollha taħtek, blokok ta' djar sa fejn tilħaq il-ħarsa u ammont kbir ta' moskej u xi ħknejjes insara fosthom tal-Maroniti. Wara morna s-suq. Esperjenza tal-ġenn. Ħanut wieħed ħdejn wieħed tul triq imsaqqfa. u mnalla għax is-sħana kienet qawwija, bi speċi ta' tieqa fis-saqaf biex minnha jgħaddi d-dawl. Triq twila tal-inqas xi kulometru, u dejqa kemm joqogħdu erbgħa min-nies mixjin ħdejn xulxin. Iżda minn dik id-djuqija jridu jgħaddu n-nies, karrettuni mgħobbija xi vann jew trakk żgħir u tistagħġibx jekk jgħaddi xi xi ħmar mgħobbi sa ruħ ommu fuq kull żewġ naħat ta' ġenbejh b'affarijiet ta' kull kwalità. Quddiem kull ħanut is-sid jifrex parti merkanzija fuq tilari li jkomplu jdejqu mill-passaġġ. Is-suq ta' Aleppo mimli b'kollox. ilbiesi tan-nisa, drappijiet fini mill-aktar imlewna, ħarir, oġġetti tad-dar, xkejjer mimlija ħwawar minn kull kwalità li jaqsmulek qalbek bir-riħa, fwejjaħ, sandlijiet u żraben, twapet mill-ifjen, borom u twaġen imdendlin minn mas-saqaf, oġġetti maħduma fil-ġilda, kaxxi bil-wiċċ dekorat, tpinġijiet għal fuq il-ġisem magħrufa bħala ħena, Laħam tal-annimali imdendel bla friża xejn. Antikitajiet, ġojjellerija, arloġġi tal-idejn jaħdmu fl-ilma biex juru li huma tassew waterproof. Ħobż ċatt jixbaħ lil pita bread. Il-ħxuna ta' pitazz mill-irqaq u għandu daqs ftit akbar minn ta' pizza. Min jagħmel tip ta' dip jgħidulu hummus u varjetajiet differenti ta' ħwejjeġ imżejjen tan-nisa li jostruhom minn rashom sa saqajhom. Imma l-għaġeb f'dan is-suq huma l-uċuħ. Tara uċuħ qishom karattri tal-Bibbja, bħal Mosè, Ġakobb jew xi barabba, jew donnhom xi rgħajja minn xi pageant tal-Milied. uċuħ imbaskktin u mkemmxin sabiħ, tarbuxijiet fuq l-irjus li qatt ma rajt bħalhom, daqniet puliti u mgerrpxin, baffi kbira kif x'aktarx kien iżommha San Pawl jew xi wieħed minn sħabu l-appostli. Nies mill-Afganistan bħal dawk li naraw fuq it-television, oħrajn mill-Iraq, mill-Ġordan u mit-Turkija. Nisa mlibbsin drappijiet minn kull lewn, mgħottija minn rashom sa saqajhom b'xaqq żgħir quddiem għajnejhom biex jaraw. Oħrajn saħansitra b'velu iswed irqiq imqabbad quddiem il-wiċċ. Laqatni vann li għadda jdoqq il-ħorn bil-bumper maqlugħ iċempel u mwaħħal b'tejp kannella minn dawk li jagħlqu l-kaxxi tal-kartun. F'daqqa waħda inħoss min jimbuttani minn dari. Ħarist lura u nsib ħmar xiħ ma' wiċċi jitqanżaħ biex iġorr it-tagħbija li kellu fuq dahru u fuq ġenbejh ukoll. Kien mgħobbi b'għombli ta' drapp oħxon, ikkulurit u b'disinji differenti. Sejda li kien imgeżwer minn rasu sa saqajh bi drapp ta' kull ta' kulur abjad silġ, beda jsawwat lill-imsejken ħmar bi frustin u jgħajjat, Hey! Hey! biex jħeġġu jgħaġġel. In-nies warrbulu fil-ġenb. F'daqqa waħda, Tifel ta' xi seba' snin li kien bilqiegħda fuq ġebla qam jiġri u mar ta' daqtej ta' sieq b'kemm Alla tah saħħa fuq l-għaksa ta' sieq il-ħmar. Il-povru ħmar beda jinħaq bl-uġigħ, iżda sidu kollu rrabjat għajjat aktar Hej! Hej! u l-frustin din id-darba użah fuq il-koxox mikxufin tat-tfajjel.